wetin happen for march this year. okay the thing wey matter be say on the march of this year mm. wey uh, money scarcity dey so i used to sell minerals and galas so and uh, that place where i come dey sell people no see money dey buy uh, food, uh, minerals because of based of say no money so when they come like this they come they tell me sir ah, madam go get pos now so that you go use them. May we use and they buy this food for you now so i come they say okay say ah, say i go try say ma dey say i go try so like so they come they worry me be customers

come say wetin i wan do i say i wan collect pos he say okay come bring out form i think say we he wan give me the form to to fill or carry go fill and bring back as he bring the form like this come dey ask me my name i tell am my name my everything my address so he come dey ask me say okay wey my pvn i say i no carry pvn for head o say i no bvn bvn yes bvn i say i no carry am for head he say okay make i give am my phone I think say like so dem dey do am. Come collect my phone. I get hundred phone. That time my phone never spoil. So I come give am the phone. As I sit down, e dey e dey open and dey dey dey dey search and dey search and dey write, dey write, dey write. I dey look am because I think say na the BVN im dey write. So when e dey e dey write, dey write, she come I know say e don connect my phone number to her own her own phone number. As he ride finish, come tell me say I don ride finish, come give me my phone back. I say what about the uh, POS now? He say uh, say ma go, they go send me message. If I see message, I will now come to collect the POS. But by then, I don't know if he don lock my message to for me to receive message. Don con convert am to his his phone number. So she comot your phone number, put her Uh, own. put her own. So I no come dey receive any alert again. As I go back, people wey dey still dey buy the gala dey transfer small say sausage roll say sausage roll uh, yes sausage roll uh -huh. mm. so as dem dey buy the sausage roll people wey dey transfer small i no dey see any alert they go tell me say madam i don send am i say i no see anything i no know say the lady don divert am so like two three days i no see any alert weekend na weekend na like uh, thursday friday i come run go say i no see alert o. Oh.

e don do i go dey receive alert whereas i no receive any alert till on monday i come say ah, how you come manage remove am e no talk so i come dey- as i dey shout there like so dem come go meet manager manager come come out as manager come come out like this come dey tell am o say see o dem don thief my money for here dem don thief my money o he come ask the girl say ah why you come how you come do am as they as him dey answer he come tell me say ma go one side he no f- he no carry me go along she and man the patient come dey talk so as they talk finish they come call me say okay madam ma i come make i no worry they go pay me my money back make i go because they go find the fraud the fraud wey thief my money they go f- trace am wey they trace am to one week make i give them one week because e no go be today today uh, so ma i come back So I come give them like one week, come come back. Me and my husband, as we come back, we come dey I come carry one uh, one man wey I know for my compound. He na lawyer he be. I just carry am, make he follow me. So as we come come, he come dey come dey tell the man and my husband. Dey tell the lawyer say eh, say eh,

you hear am again mm. before this operation who who who take place so on the twelfth, abi twelfth of march uh, this particular year twenty twenty three when we dey the amount na one million three hundred and two thousand hmm. six hundred and seventy one naira hmm. thirty kobo then when they finish whitewashing this woman now eh they don clear

go carry alagbo come wey i go alagbo alagbo come i pay dem money going to fifty thousand so i wey alagbo come e carry like four men come the man their like four men as dem sit down there na so patient come carry one number come carry phone come say dem want to speak with you police so police now collect the phone i no know who e get dem come talk talk talk talk that in other words make dem no fit carry the patient Well, arrest am. so dem no arrest am dem no carry am we go like that that money come go i come leave that one again come go another one again at uh, panti Ah. come go panti that one say he go use one hundred and fifty thousand This one na police Wait, officer. na police dey- Yes. yes Na dem dey charge you yes so. i say go Chai, police- man Do their pay- work. yes to man Police pay one officer! hundred and fifty thousand i come pay again one hundred and fifty thousand mobilization fee. come give them plus the money for whether fuel or Allow this anything street sweep. so when i come give them the money they go they go go that one wey we dey e go go go go i i no see wetin e do e dey if i call am e go say e will e will get back to me e will get back to me so that is why i say let me come here for them to help me Now that she come run come the power. The house. powerhouse, her backyard. So We, so make like yeah, oh, Robos. Make like yeah. Oh. Now the woman because of say she forget her bvn eh, the pos get take the opportunity comot the woman phone number hmm. put another phone number in fact from the account statement country people wey we get when the transaction begin take place from twelve of uh, march here in twenty twenty three one name consistently one neighbor maxwell

He give you eh! He go collect everything plus all tip wey dey come. The moment anybody be, oh, get hold of your phone wey dey take send the OTP, he na go dey go change everything for you. You are finished. So because the woman see say this woman na innocent woman wey no sabi all those things.

collect uh, whether na BVN and everything wey you do with the phone. All of a sudden, she no dey get alert again. According to how, they would not check the bank statement. Over one point something million naira comot, and na you handle the phone. Then the bank manager come talk say, "Una go pay half. She she go lose half." How come up till now on her bank, Access Bank for Bagana never pay this woman her one point something million naira?

Thank you. Well done. So she dey she dey talk she dey she dey make me dey vex. If dem say eh, na PM dey always calm me down, she dey this one dey make me dey vex. Dey make me dey dey dey make me dey vex. They, they Say the diplomatic case, now. the case, where, which case is somewhere? Because all of us see what I go intimidate, eh? And I go intimidate for Lagos. If this case, now the last case I'll do for Lagos, eh? I go, I die put for this case. Wallahi.

abeg those wey know access bank gbagada thank god say i even know the oga patapata sef the oga patapata sef i even know am i wan know why i come dey call these people sef those wey know access bank gbagada tell those of them wey dey wey get the liver to dey thief customer people their money tell them say their cup don full

Uh-huh. because and i go hear from our backyard we go reach out to oga patapata for efcc the one wey dey for the oga patapata dss because this matter na serious fraud. chook mouth. wazobia wazobia ninety-five point one wazobia.